hi tshama hi ri ku tirheni hi nga nghena rutini ra Xikwembu sweswi hi nkarhi wo komisa swinene ngopfu mi ze mi swi vona ku nkarhi wun'wani ku na vanhu lava vo hleketa ingaku hi ku vona va khongela va lulami ngopfu hi titsumi vona va na van'wana lavo ka va. nge le voxe or hi voho of which is wrong hi ku na voho va lava va avanyisaka van'wani mi kuma ku khale a va fana na vona a va ri vadyohi and a va ri vanhu vo ka va nga khongeli before a vo beburiwa va kha va khongela mara hi ku se va tiva ku khongela nyana masiku lama se ku kholelwa laha van'wani. ku ku dlayiwa na vuchomi ku a ha tshami na vona lavo nwa byalwa a ha tshami na vona lavo dzaha vufole ku ri ku a vo bebula va kha va khongela na loko ku ri ku sweswi va khongela yi va yi ri mhaka ya kahle mara a yi fanelanga hi avanyisana swi endla nga ku lavan'wana vanhu a hi vanhu va mampela ni vula yini loko ni vula so le ka seven from verse one ka Matewu yi ri u nga tshuki u avanyisa hi ku na wo ta avanyisiwa hi ku avanyisa loko we u avanyisaka van'wana ha kona mhaka leyi prove na timhaka to vona xilavi tihlweni ra un'wana munhu ku ri ku ka ra wena u na tsandza so ni vula yini loko ni vula so loko munhu a ri munhu wo khongela swi kahle loko un'wana a nge se fikelela timhakeni ta ku yena hlawuriwa hi hosi a ya ya khongela a tivana na yona na yena hi ku hi xoho xikwembu xi nga hi hlawula ma vula sweswo matsalwa a hi fanelangi hi avanyisana vamakwerhu naswona hambi munhu u va a ri mudlayi khale a dlaye vanhu vo tala mi kha mi n'wi tiva le tikweni leyi mi tshamaka kona kumbe a huma ne le mahungwini kumbe a tshama a pfinya ku pfinya kunene kumbe a tshama a tshova a nghena tiyindlu ta vanhu a boha vanhu a teka leswi va tekaka swona va siyisa sweswo nkarhi wun'wani a va endla na sele loko nkarhi wa yena wu fikini wa ku wa hundzukela ka Xikwembu Xikwembu xi ta swi kota ku xi n'wi rivalela ngopfungopfu loko ku ri ku ku hundzuka ka yena kumbe atonement ya yena yi na ntiyiso phakathi swi vula ku hlambanyeni munhu loko u lava ku tshika hinkwaswo a vuyela mahlweni ka xikwembu ku hava munhu la nga n'wi avanyisaka vanhu va nga sala va va na swona ku hayi no u hundzuka njhani ku ri ku a pfinya u pfinyi vanhu vo tala u pfinyi na sesi loyi a tshamaka laya swi kona sweswo mara ni nge xikwembu xa swi kota ku rivalela munhu hambi swi ri tano so a hi ntirho wa hina wa ku avanyisa ntirho wa ku avanyisa ka vanhu vo khongela hi loko ho tiseliwa mhaka hi vanhu va le kerekeni va lava ku lava ku tiva ku hi yi tirhisisa ku yini mhaka leyi yi khumbaka vanhu lava va nga le phakathi ka kereke hi ko hi nghenelela ku hi avanyisa mali leswi swo avanyisa ku hi loyi a ri n'anga why sweswi a lava ku ta kerekeni ya hina loko a lava ku ta kerekeni u ta kerekeni ya xikwembu swi lava kereke yi fa yi pfula minyangwa yi pfulela vanhu hinkwavo hambi u n'anga hambi u noyi loko munhu a fikile a phakathi ka van'wini a ku na swi tiva ku mi ni tiva hi ndhuma ya so sweswiwani ni hundzuke ni hundzukela ka Xikwembu hi boheka ku swi amukela sweswo ivi hi n'wi rivalela yi vula yini mhaka leyi swi ri ni tiyisisa timhaka ta ku na hina vo a hi nga ri perfect before naswona na sweswi a swi vuli ku hi perfect ho hanya titswaleni ta Xikwembu xi kotaka ku hi rivalela but hi fanekele ku lwa hi matimba loko hi vuyeli ka hosi kumbe loko hi ri ka hosi ku endla ku rhandza ka yona ku rhandza ka yona ku hlayisa milawu ya yona na ku endla sure ku hi landzelerisa swinene emarhutweni ma yona hi minkarhi hinkwayo mi ta vona vutomi bya wena byi ta saseka u nge vi na swisandi u nge vi u nge soriwi hi vanhu because vutomi bya wena u lwa hi matimba ku byi basa ngopfungopfu hi ku wena munhu wo khongela but a yi tirhiwa hi hina wo avanyisa yi tirhiwa xikwembu xikwembu xo xi avanyisaka so a hi swi tshikeni sweswo loko vanhu va lava ku ta kerekeni va amukeleni na ti floors ta vona kumbe na swidyoho swa vona leswi va taka va huma na swona handle va ta va ta kombela ku ponisiwa mahlweni ka hosi hi von'wini mi fanele ku mi va amukela mi va endla va titwa va ri kaya hi kolomu tikerekeni ta von'wini or otherwise mi veka tisayini nyangweni ku a hi amukeli vadyohi hi ta vona ku ku ta nghena mani kerekeni ku ni ri na lava nge le phakathi ka kereke nkarhi wun'wana va tsandzeka ku endla ku rhandza ka xikwembu hi ku hetiseka mara kereke ya vanhu hinkwavo hi nga avanyisani hi nga hetani matimba a ho dyondzisana hi khomanini va ka xikwembu hi ku hi leswi hosi yi lavaka swona mhaka leyi mi yi vulavulaka un'wana na un'wana a yi tiva na ku yi twisisa ku kereke ya vanhu hinkwavo naswona ntirho wa vuavanyisi i wa xona xikwembu that's why na yesu a vurile na ku a ni telanga ku ta avanyisa mara ni tele ku ta khayima leti ti nga lahleki ku ti vuyela a tshangeni hi ku leti nge le tshangeni already swi la ku ti le kaya so loko ri ku wena a wu ri tshangeni a wu lahlekangi swinene swa wena but lava nge le handle hi ku ya hi ku lava ka xikwembu xi lava leswaku vanhu hinkwavo va tikuma va ri phakathi ka yindlu ya ku pfumela Khensile swinene a hi tekeni xikhongelo hi hangalasa mhaka leyiwani swo tala hi ta swi hetisa ka YouTube hi khensile hosi tintswalo ta wena ni musa ni vunene ni hinkwaswo leswi wu yimelaka swona khumba vutomi bya munhu un'wana na un'wana la lavaka ku lava ku ku amukela kumbe lava va nge le ku ku laveni emimoyeni ya vona lava va nge le ku tikeriweni va nga tshikeleriwa hi lovo biha na la sathana dyambu ri ta va ku ri ra wena u ya u ya ya va lulamisela hinkwaswo leswi va rhandzaka leswaku u va endlela swona na loko va nge se ku tiva hambiloko va nge se khuvuriwa a va kombelela tintswalo leswaku hakunene hetisisani timhaka ta ku va hlawula na vona va vuye ku vonakaleni ka n'wina hikuva ku vonakale ku kona eka wena katekisani mani na mani la pfumelaka leswaku yesu u n'wi ferile a tlhela u pfuka na leswaku i muponisi wa yena hi vito ra yesu kreste muponisi amen